Ähliňize salam dostlar ýagdaýlaryňyz gowumy janyňyz sagmy bu gün ýeke özüm öýde ýeke özi öýde filmi barada wideo taýýarlaýan dostlar wideomyza başlamazdan öň eger kanala agza bolmadyk bolsaňyz kanala agza boluň laýk basyň we kommentariýa ýazyň bu wideoda ählimiziň söýüp tomaşa edýän filmlerimiziň biri ýagny täze ýylyň kinosy Kewin, ýagny Ýeke özi öýde filmi hakynda gürrüň ederis. Dostlar, bu kinonyň gelip çykyşy, näçinji ýylda düşürildi, nähili ýagdaýlarda düşürildi, ondan soňra-da şu kinoda rol alan oýunçylaryň häzirki durmuşy barada gysgaça gürrüň bereris. Onda näme, dowam edeliň! Film, dostlar, bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda düşürilýär. Kinoda baş roly Kewin Makalister, Ýagny Makuli Kalkin ýerine ýetirýär dostlar. Kino düşürilende goýberilen serişdäniň mukdary on sekiz million dollar. Ýöne şu wagta çenli getiren girdejisi dört ýüz ýetmiş alty million alty ýüz segsen dört müň alty ýüz ýetmiş bäş dollar. Filmiň režissory Kristofor Kolumbus. Dostlar, režissor bir müň dokuz ýüz elli sekizinji ýylda doglan we muňa üstünlik getiren filmleriň biri şu Ýeke özi öýde filmi hem-de Harri Potter filmleri muňa üstünlik getirýär. Filmiň baş gahrymany Kewin Makalister, hakyky ady Makuli Kalkin. Dostlar, Kewin Makalister bir müň dokuz ýüz segsen nji ýylda doglan we kino düşürilen wagty ol bary-ýogy on bir ýaşyndady hem-de on bir ýaşynda iň gowy erkek oýunçy diýen ada hem eýe boldy. Indi ählimiziň ýüzlerimizde gülküleriň peýda bolmagynyň sebäpkäri Joe Peski. Dostlar, bu artist bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň dokuzynjy fewralynda Italiýada, doglan we häzirki wagtda hem birnäçe baýraklaryň eýesi, bu diňe bir aktýor bolman, hem komediýen hem-de aýdymçy Joe Peski. Daniel Stern, bu-da kinodaky iň esasy rollaryň birini alan aktýorlarymyzyň biri. Esasy käri dostlar munuň ssenarist, ýagny kinolary ýazýan adam we bir müň dokuz ýüz elli ýedinji ýylyň ýigrimi sekizinji awgustynda doglan, henizem ýaşaýar. Filmde Kewiniň ejesiniň roluny ýerine ýetiren Katerina Ohara bir müň dokuz ýüz elli dördünji ýylyň dördünji martynda Kanadanyň Toronto şäherinde dünýä inýär, esasy işi aktýor hem-de kinolarda ses bermek. Katerina Ohara altmyş bäş ýaşynda bolsa hem henizem seriallarda kino düşýär. Filmde Kewiniň kakasynyň roluny ýerine ýetiren Jon Hýurt bir müň dokuz ýüz kyrk altynjy ýylyň ýedinji martynda doglan we iki müň on ýedinji ýylda hem aradan çykan. Dostlar filmdäki baş gahrymanlardan başga-da kiçiräjik rollarda ýer alan oýunçylaryň hem öňki ýagdaýyny we häzirki ýagdaýlaryň suratlarynyň birnäçesini şu wideonyň dowamynda görüp bilersiňiz. we wideo göwnüňize ýaran bolsa dostlaryňyz bilen paýlaşmagy laýk basmagy kommentariýa ýazmagy we kanala agza bolmagy asla asla ýadyňyzdan çykarmaň ýetip gelýän täze ýyl baýramlaryňyz mutly mübärek bolsun ähliňize üstünlikler arzuw edýän sag boluň. Öýüň daş şeýle öýde gelemden bäri iki sany it gördüm başga ütgeşik gören zadym ýok turistler surata düşüp gitýärler mundan başga Öýüň içinde gurluşyk gitýär eken. Ýaňdan bäri birnäçe zatlary gördüm. Işgärleri. Öýüň içine girip bolanok, daşynda zawor bar. Arka tarapy adyňda düşýärmi? Şu akja ýer. Tak. Garry bilen Marynyň barýan ýeri. Arka gapydan girýärler. Men şunuň ýaly dostlar. Ýöne filmde juda şundaky reňk ramka ýok bilýäňiz. Muny soňradan gelýän myhmanlar has öýe girip zyýan bermesinler diýip goýulana meňzeýär. Öýüň görnüşi şunuň ýaly. Köçe. Eýle beýle. Bir de orusy.